Sei muchitambisa mari muchi waster mari. On something that is not real food. Matambisiro amunoita mari ka munoitambisira kune zvinhu zvisiri zvokudya asi muchifungidzira ndezvekudya. Why should you work for something eh. that does not really satisfy you? Eh. Listen closely to me eh. and you will eat what is good. Eh, chigumira ipapo munhu wamwana. Yes.
Ndaani yuda hangu asi kwandinoda kuti muverenge kubhuku ya second kings.

Eh. Tell me, what do you have in your house? Unei kumba mako? The woman said, mm. I don't have anything handina kana chinhu in the house in the house except a jar of olive oil handina kana chinhu asi ndingori nechijar cheoil eh. Then Elisha said, eh.

zvine mutsindo kuti nyaya dzachona dzityise asi nyaya yaverengwa pano inhau yemukadzi mukadzi uyo haasi kutaurwa nezita rake asi zviri kubuda pachena kuti akambenge akaroora mukadzi uyu wakanga achiprofita uye wakanga achishanda neanonzi elisha ari kungobuda pachena yangova nyaya yekungoti now they cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto elisha ari kungonzwika apiya mushoko ramwari achichema chichemo chake ari kuchemera kuna elisha mm. ari kuchema achiti murume wangu wanga ari munhu anotya mwari asi wafa hake asi kufa kwaaita murume wasiya chikwereti mhm. chikwereti kuchisiya kwaaita waakakwereta wachona mhm. auyo haazi kuda kupamba ini ari kuda kupamba vana vangu chaari kuda kutorera vana vangu inhau yechikwereti saka vana vangu kana vaakuda kutorwa nenhau yechikwereti ndakuenda kubasa kwake kwaaishandira mm. kwaaiprofita ari ikoko yeah. kwe unonzi elisha mm. zvinoita here nhai profeti elisha yeah. kuti mwana wangu wotorwa yeah. vana vangu vaviri vese vakupambwa mm -hmm. ndokubva muprofita ati unoda kuti ndikuitireiko ndingakubatsira neiko mubvunzo waari kubvunza ari kubva ati uneiko mumba mako mhm. kureva kuti nyange iri chirikadzi ine mba inonzi imba yayo mumba imomo ndo mabvunzwa kuti unei mumba imomo mm. zvikanzi mukadzi iyo haana kana chinhu mm. kunze kwechijaha chine oiri mm. ndobva zvanzi chijaya chine oiri chidzokera kumba ikoko mm. rangu rabudisa pachena kuti chienda unokwereta oh, yes. mm. unokwereta mudziyo mm. right ndoda kufarira painstruction iri kutsananguro ino then he said vese number 3 ya second kings chapter 4 mm. go borrow the vessels abroad of all thy neighbors even empty vessels borrow not a few mm -hmm. kureva kuti muprofita kana akupa instruction mm -hmm. yekuti mukadzi ngaanokwereta ari kubva apa certain instruction muinstruction iyo yekuti ndapota kana maakunokwereta mhm. mekai shuwa kuti hamusi kuzokwereta mashoma yes. kureva kuti munogona kubatwa nemweya wetsitsi mukukwereta moti regai tingokweretawo mishonga asi ngazvizivikanwe kuti taakutododhira nemweya welimitation oh, yes. chiri kuzokulimitai haazi mafuta mm. chiri kuzokulimitai ndimi muri kuenda kunokwereta oh, yes. saka kuti mweya welimitation upere mamuri mm. Muporofita ari kubva apa instruction yekuti provision yekubuda kwayo hatina doubt. Mm. Vangangoita dambudziko ndivamupoperi pakunotsvaga midziyo yekudira mafuta. Yes. Saka mekai sure kuti kana makutsvaga midziyo tsvagai yakawanda yes. as many as possible. As possible. Mm. wow nyaya ndobva yasvetwa mubhuku yamadzibaba mm. regai tishati batsire kuti inoparidzei nyaya iyoyi mm. takutoparidza ndizvo omberera jesu maoko chikwereti chiri kufambira mai havaziviwo vakaita chikwereti vakatoitirwa neimwe ndodha ende ndodha iyoyo yakafa but ichifa yakasiya paine chikwereti mhm. vana vari kuzopambwa havasi kuzopambirwa chikwereti chavo hmm. vari kuzopambirwa chikwereti chakaitwa nababa vavo baba ndokubva vaenda saka muri kuonere kuti yakudzokera ka hmm. kuna varoma chapter 5 hmm. inoti kuna baba vainzi adamu vakakwereta on your behalf vakwerete on your behalf ndobva mauya muchipambwa nekuti adhamu akwereta yes. chikwereti chikwereti kana adhamu akwereta mm. iye haachashupwi nechikwereti chake chikwereti chaakushupa vana yes. zvaakutodazvo zvechikwereti chaitwa naadhamu hazvidi vamwe vanhu jee kuchibhadhara yes. mm zvotoda mumwe anoprofita mm. but maprofitiro aani malevels mm. uyu aishandira uyu yes ndizvo mm. nekuti profita afa aishandira elisha mm. kureva kuti elisha ndo inga vari bosi oh, yes. andizvo saka muchaona kuti jesu ndimwari mm. jesu ari mwari mm. ndiye akasika adamu mm. nekuti john chapter 1 vhesi number 1 inoti mukutanga kwakanga kuine shoko mm. shoko rakanga riri kuna mwari yeah. shoko rakanga riri mwari mm. zvese zvakaita kuburikidza nemaari outside him nothing was created yes. so akasika adamu ndijesu mm. now kureva kuti patova nevanhu two right. pana first adamu pozoita yeah. anonzi last adamu mm. right. last adamu anofanira kunge ari muhombe mm. kupinda the first adam mm. ombere jesu maoko saka nyaya iri kudzoka neyekuti muprofita akasiya chikwereti mm. ndiadhamu wokutanga asikwa namwari mm. ndiye wakasiya paine chikwereti mm. vanhu vakachema satani akabva anoona kuti kana pasiwa chikwereti chakunokwanisa kunopinda kunobata vanasikana vevanhu kunobata vanakomana vevanhu nemhaka yei pane chikwereti saka chikwereti it is an access kune ari kuzouya achida kupamba the moment kana chikwereti chisina kubhadharwa vanhu havana simba rekuzvidefenda mm. kune uyo ari kuda wekuzopamba mm. no wonder why chikwereti chaitwa nyika yakabva yanzi hokoyo mhm. takatanga kuona vana keni vachitanga kuuraya meda dzichitanga kuitika mm. access yadevhu achinopozesa vanakomana nevanasikana vanhu nemhaka yei paita chikwereti right chikwereti kuti chiripwe mm. chiri kuda anonzi elisha mhm. ndiye sosi ndiye anoziva kuti chikwereti chinoripwa sei saka kana elisha apinda mutsoka dzekuripa chikwereti apinda mutsoka dzajesu kristu mm. ndiye mm. ari kuuya achiti no hatizi kuda kuti vana vapambwe toita sei ndo paanozvirijusa ouya pano panyika otakura kuipa otakura chikwereti tobva taita time yedu inoti chikwereti chakabhadharwa zvakazara yes. i number one iri panyaya iyi number two ndeyekuti mumba muri kutonzi already mune mafuta arimo but chirikadzi yakafirwa iri kusiya mafuta ari mumba yes ichitoenda kuna Elisha kuti tanetswa nekuda kwechikwereti mafuta isolution iri mumba oh, nekuti kana takutaura zvechirikadzi tiri kutaura zvayakafirwa saka chekutanga chirikadzi iyi ino one inoparidza ishu yechechi nekuti chechi murume wayo akafa akaenda pamuchinjikwa oh, inoita sekunge yava chirikadzi saka jesu akaenda pamuchinjikwa anoti zvakanaka kuti inini ndiite sei ndiende kana ndaenda ndichakudurirai mweya mutsvene mm. achauya kwamuri yes. saka mafuta ari kurepresenta the holy spirit wow. saka chirikadzi iri kuignowa mafuta yes. yobva yonotsvaga ita sokuti yakunotsvaga solution mm. but solution iri pamafuta ari mumba oh, yes. kureva kuti mweya mutsvene atovapo already nemhaka yekuti jesu watofa kare pamuchinjikwa but jesu kana atofa kare pamuchinjikwa mweya mutsvene atovapo already mm. pari kuratidza kuti pane achiri kuda futi kunopamba kupfuurira mberi mm. nemhaka iyi nekuti information yekubhadharirwa mm. haisati yasvika kumukadzi uyu nekuti mukadzi uyu anonzi unei mumba mako hmm. ukangoona mumba mako maita oiri oiri ikuparidza mweya mutsvene saka kana oiri yava mumba mako its a sign yekuti jesu wakatofa mweya mutsvene atova pano panyika saka ichechi iri kunzi yakafirwa kudaro najesu vachakapozeswa nemadhimoni mm. the credit ari kuda kuuya kuzotora mm. nenhau yei knowledge pamusoro pechiri mumba macho bcause mm. imba iyi inew testament aumbirira mm. jesu maoko ndokuti mwana kubatsire kunzwise nyaya iyi thank you mafuta atorimo already and mafuta itori solution handi 25 25 dzamatiro mm-hmm. inoparidza kuti 25 dzamatiro vasikana vane gumi kozonzi kune vakanga vakangwara mm. kozonzi kune vashanu vakanga vakapusa kupusa kwavo hakusi mune chimwe chinhu kuri kuti dzese vese vari vijini kuri kuti pari kutaurwa nyaya yekuti vatsvene kuri kuti vakafirwa vakashambwa neropa regwayana but nyaya iri pavari ndeyekuti pakumirira chikomba pane vanomirira chikomba vasina mafuta mm. ndo pane kupusa kwavo because mafuta ndiye anoita kuti rambi rirambe richipfuta mm. rambi rikaramba richipfuta panova nechiedza ndizvo mm. saka mafuta ndiye anoita kuti rambi rirambe richipfuta kana rambi rapfuta mava nechiedza maakufamba muchiona anonzi chiedza ndijesu kristu anoti iam the light of the world the moment yekuti mafuta haapo it means hapana chi hapana chiedza but kana muine mafuta It's a guarantee yekuti light iri kuzovapo muri kuzova nechiedza saka pane 5 vakangwara poita 5 vakapusa yes. but pano pane ane mafuta mumba yeah. ari kuignora mafuta akutopambirwa mwana asi mafuta ainawo yes. jesu wakatofa ndesaka yava kutonzi chirikadzi mm. kana akunoaprocha elisha is a glorified jesus another rank another dimension mm. but already akutobvunza kuti mumba mako munei mm. zvikanzi hamuna kana chiriko kunze kwezvimafuta zvirimo kune kuti ndi jesu ari kuti aiwa kana tatovakuno kutapiwa zita ripo musoro mumazita ose takatodurura mafuta Mm. Mafuta ndiwo achakubatsirai kududzira shoko raMwari mm. kuti muzive kuti makasunungurwa naJesu Kristu pamuchinjikwa. Yes. That's why Paul achinyora kuti hama dzangu handisi kuda kuti muregedze kuva ne nekusaziva mm. handi shoko rinoiti vanhu vangu vapara nekusaziva mm. kureva kuti knowledge ndijesu kristu knowledge ishoko ramwari mm. shoko ramwari rachona haringoverengwi rinodudzirwa namweya mutsvene saka mweya mutsvene akasadudzira shoko vanhu vanopindwa muuranda ivo vaine solution vainayo vari mumba nekuti satani haasi kuzotarira mafuta agere ari kuzotarira mafuta ari kushanda kuti munoziva here kuti munawo mafuta iwayo kana matadza kuziva kuti munawo anouya achiti kuda kubata vanhu mm. zvinoita sekunge chikwereti chichiripo zamba chikwereti chakabhadharwa kudhara saka taverengesa isaya chapter 55 mm. iri kuti nhai vedu wee munopedzerei nguva kune zvimwe zvinhu zvisirizvo uyai muzotenga musina mari zvakatobhadharwa kudhara zvekuti evhangeri riri kufanira kuparidzwa ukahwa isaya akuporofita achiti huyai muzotenga muri kupedzerei zvinhu kureva kuti already profession yakaitwa but vanhu vari kure mm. pakuuya ndo pane nyaya mm. ndo panoda vhangeri mani mm. saka mukadzi uyu uneimba make unobva anzi ndikuri nechijaha Shune uyu oiri ichiparidza mweya mutsvene mm. nokuti kana jesu asati abhadhara mweya mutsvene haaburueseka achiti zvakanaka kuti ndiende kuti kutumire mweya mutsvene oh, but arimo mm. but the credit anoda kucheka kuti achiri kublema mm. that's why shoko ramwe achiti there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus zvakabva zvatonyorwa kuti hakusina chipomerwa mukaona pauro achishandiswa nemweya mutsvene kuti hakusina chipomerwa it means pane vakatouya vachitopomera vari muna kristu zvekuti munogona kutova varanda vake solution muinani anza uinayo but mweya mutsvina wogopozesa vana vako wakatarira mm. ugobatwa ugoitwa bhora wokuti ari kuda kudzidzira uroyi ari kuda kudzidzira mumba mako mm. akuda kudzidzira vana vako mm. nekamuroyi katanga kuroya nhasi manhero anayo kutoterega ti musvika apa apa ndo patotambira pari kutambirwa pachona ndo pakabhadharirwa kudhara but information iyoyo havaizive yes. asi ndinofara nenyasha dzekuti ari kubva apa inspiration akati mumba mako munei kana mumba mangonzi mune oiri makona nezvinhu zvese saka tiri kutarira zvichemo zvenyu tobvunza kuti mumba menyu munei mhm. kana muine oiri makwana nezvinhu zvese bvunza usafungidzira ndi kutaura oiri yechigubhu iri kuparidza mweya mutsvene iri paani mm. ndiwo iya iya inonzi jakobo ableswa haana chimwe chinhu chaakabva nacho pamba mhm. abrahama anga akapfuma zvemhando yepamusoro vadikani mhm. akasiyira apfuma yake kuna isaac mhm. but uyo ableswa akangotaurirwa mashoko mm. akabva pamba ine oil aitonoshanda itoita garden boy kwalaba mm. achingoti aiwa zvese isawakusara achichema aine goridhe uchitokuvona ndarobhewa uda mm. ndarobhewa blessing handisina ropafadzo mm. saka ropafadzo hazvi zvinhu zvinoonekera mm. it is the blessing of the gospel of jesus yes nekuti kana wawana oil waona mweya mutsvene wakuona nezvinhu zvese chikwereti ichi kana kuda uona kuti chakabhadharo ngatiendei pachigubhu ngatiendei kuona kuti mujari nei ine mweya mutsvene here saka ndopaari kubva anzi chienda ikoko kana waenda ikoko ndopari kunzi wakadana vana vake mm. ndobva mm. apinza mumba mm. ndobva anzi wakavhara mm. masuwo asi atanga akwereta paari kukwereta ritori vhangeri riri kutoparidzwa mm. riri kunzi uyai mese mm. vese vari empty muzozadzia kunzi ndapota pakukwereta kwachona musanokorekta zvishoma saka assignment yekunokwereta yekunzi dai munokwereta zvigaba zvigaba zvaakumirira mavesels ah. evanhu tisati vatenda kuda jesu kristu vari kunzi mvhangeri mupopereka edai neivhangeri kumarudzi ose handi kunzi muchava nesimba kana mweya mutsvena uya pamusoro mugova zvapupu zvangu judhiya samariya kusvika kumagumo enyika saka ari kuti kana yanyaya yekubira oiri mm. musafumidzira kuti ndeyenyu bedzi mm. ndapota mukukwereta musaita mabhaundari mabhaundari akada kuitika vana peter vazara namweya mutsveni vonzi shoko ngariende kumagendaus mm. vakati mwari hazviiti zvikanzi aiwa varume supply yatakaisa yemafuta mm. inopfuura musambofa makailimita mm. inongolimitika bedzi nemadaidziro amuchaita kana nemakokero amuchaita mudziyo mm. opera jesu saka wese mudziyo wakadaidzwa ukapinda mumba wakazadzwa mm. nekajaa kemafuta yeah. chiri kungodiwa pamudziyo kutenda vhangeri rekunzi huyai kumba mm. vhangeri rekunzi huyai kumba ndiri kunzi huyai munew testament mm. no matter how empty you are as long as wakupinda mumba chete mm. wazara nekuti hakuzari zvigubu zviri panze kunozara zvigubu zvapinda mumba saka tiri kuti huyai kuna jesu tiai vhangeri rajesu kuti zvikondenga zvenyu zvizare mukaona zviri empty hamuna kupinda mumba mm. kana mukapinda mumba chete zvinozara operera jesu maoko ukaona chigubhu chako chiri empty handina kupinda mumba umu mune supply mm. mweya mutsvene achiuya panyika pakahwikwa mutinhimira mm. uchiita zvokumhanya uchiuya kuvanhu kuti tadururwa namwari mm. kuti tizozadza vauya vari mumba hauzadzi vari kunze mm. saka imi basa renyu rekudaidza vari kunze upinde mukati vakakupinda mukati bedzi kuzadzwa ukaona wati ndakapinda mukati usina kuzadzwa wapinda mumba musirimu ukaona wapinda watenda una jesu kristu ukabhabhatidzwa ukasagamuchira mweya mutsveni wapinda mumba musiri umumba mukamupinda kuzana saka anobva ati ndapota pamakondeni apaka musakwereta mashoma nekuti mabhadhariro akaita ari kuti huyai huyai huyai supply yacho neyenyasha dzachona dzakawanda mm. nekuti kune vanoda kushotesa mm. vanoda limitation yezvigubhu kunzi iwe chimuromo chako chakadii chenge chakadai so kuri ngonzi huyai kuno mm. nekuti kana noa akavakangarava akanzi nashe vakangarava haasi kunzi avake inokwana iyi orit mukova wayo unofanira kuzokwana nenzou mukati hmm. nekuti mm. achapiwa instruction yekuti ita unotora mhuka mbiri mbiri dzipinde mwana mm -hmm. saka instruction yekunzi ngaavake ngarava anofanira kuziva kuti kune majirafu marefu Yeah. But ngarava inofanira kuakomodhita zvese izvozvo zviri mm. ngarava. Mm. Saka ukanzwa Mwari achiti Noa vaka ngarava anobva ataura nemameasurements ayo ngainge akakura zvokuti mm. Noa anoshamisika kuti ha ah, kumundivakisa zvinhu zvakakura kudaro kuti muri vashoma nemhuri yedu mm. nyamba kwete pane zvimwe zviri kufanira zvisiri kuzokontributa pakuvaka kuti zviri kuzokontributa pakupinda mungarava mm. nekuda kwenyasha mm. hadzina kuvaka nanzou asana kudzati atiripo ah. makaitei hapana dziko renyasha takabhadhasiwa pane vakavakaona wapi hapo haumbire jesu maoko pane vakavakaona wapi hapo ndodzinonzi nyasha hmm. makakwana sei vanzou zvikanzi siona chona taikwana tsamu nekuti isaction yakataurwa namwari yakanzi gapa vako pajesu unoti ndinonyatsoukwana neunzou hwangu ihwohwo mm. neujirafu hwangu ihwohwo mm. ndinokwana mm. zvekuti usada kuita vhangeri kuti jaja kuti ngazitange dzaonda dzasilima kuti dzigopinda mukati kwete neukopu hwadzo ngadzipinde ah. nekuti ndovhangeri nekubhadharirwa takavakirwa ona wabihafu takabhadharirwa ona wabihafu asi munei mumba menyu

ini ndiri muna kristu yeah.
rinondibata sei mm. rinondibata sei ah, in the mighty name of jesus christ makabhadharirwa mukoma mm. makabhadharirwa kudhara mm. simba yenyu iri kunzi ngaivharwe mopinda mukati nemakumbeni yes. handi anoti imimi kana maakunamata pindai muimba yenyu yemukati ndizvo mm. moivhara kunzi mwari wenyu anoona zvakavanzika kunoti kana papa nhau yemafuta ama mafuta haasi ekushambadza uchiti zvakadai zvakadai zvakadai mm. anounza kudzikama munonatsa kuvhara haana kuonererwa mukati mm. kana iva nhau yemafuta mm. unenge uchingotora makundina chete makundina achingozara imba yakaita sei yakavharwa zvichingoitikira muimba yemukati zvakavharwa zvichingoita muimba yemukati uchingoona kuti mafuta zvikanzi mafuta akazopera kwete nekuti iwo apere mm. akapedzwa nemakondeni mm. kondeina ndo yakapera but supply ichiriko mm. kureva kuti denga rakashayiwa pokudururira nekuda kwesuplya nekuisira pakauya makondeni zvokuti dei makondeni akaramba achiuya mafuta era machidero mm. zvekuti panonzi go ye therefore and preach ye the gospel mm. kuda kutaurirai vadikani mukanzwa shoko ramwari mm. mandate yamuinayo ndeyekunokoka makondeina empty every empty condaina yawasangana nazi kama ndinofara nekuti pakunokwereta pane kutaurirana mm. haunokwereti kune vane hasha mm. unosvika nemashoko erudo mm. nemashoko erelationship vamupoperi makadii zvenyu ndine nyaya yangu vadikanika eh, ndine kakondeina kangu ndikumbirawo kakondeina kandiri kutsvaga saka panotanga nekusvika nemashoko erudo mashoko erudo it is the gospel of peace mm. the gospel of love mm. ndo patinobvuma nekondeni mm. harisi gospel rekunosvika richikutsikana haribudi kakondeni mm-hmm. tikasvika chinotsika munhu tinosvika tichikwazisana makadii munhu wamwari ndine kutsvagawo makondeni kana wakaramba unoendawo panext door izvozvo thats the assignment yekunotsvaga makondeni zvatakabhadharirwa tinoita sei nemamwe makondeni ari outside ari kufanira kuzadzwa tiri kupiwa mandate in the new testament mm-hmm. kuti go ye therefore mm. muchaona abundance abundance yak yemunew testament yewemukadzi wekuchema iri pakunotsvaga makondeina akarasika mm. iri kunotsvaga mamwe makondeina ari emty ari outside azozadzirwa mumba mumba ndo munonzi muna jesu kristu mm. mumba ndo munonzi mushoko ramwari pane makondeina ari kufamba achiti ngwere ngwere ari outside kunzi go ende munokwereta Varidzi vavo havana chekuzadza. Mm. Saka utonokwereta konde inyari nemuridzi. Mm. Titipewo kunhu. Ndipo paunoona Jesu achituma vadzidzi vake kumbongoro yakanga yakasungirira. Anoti mukaona vari ikoko muzive kuti ishe unoida. Mm. Ari kudei kuidi anoda kuitasva. Ndozvaari kuda kuchii. Vanayo havana kuitasva vakangoisungira vakangoirinda. havana zvekuita nayo saka jesu anoti arega ah, tinokwereta makondeni tizovazadza tipinde nawo mujerusaremu tipinde nawo muno nekuti kune vanawo eh, kune mabhishopu ane makondeni asi haana chekuvazadza endai munokwereta uye bhishopu titenderei regedzai vanhu vakuitawo vaparidzira evhangeri makazadza henyu chechi yenyu asi makondeina haana chinhu hmm. chiti pai makondeina iwayo abuda saka titakuparidza re kuti makondeina arimo titenderei makondeina iwayo abude ari empty hmm. ehe auye mumba kuzozara hmm. pamusoro ivanhingi pamusoro yeaprofeti makondeni amuinawo haana chinhu haana shoko ramwari anofanira kuuya kuimba kune kuti hadzisi dzimba dzese dzinozadzirwa makondeni mm. dzimwe dzakangomira kuti zvikunokwereta taatsan makashumira makashumira